Baamaraika nimbeebaza. Ibiri abiri n'eshatu ku yaabaire neetandika, buri omwe bakamugira ngu ahandiike eviizhoni ye, ekitabo kye mbwenu ebi arikwenda. Ekintu kyabandize aha kitabo kyangye ni motoka. Obwo tingira n'ezigura omupiira nari nangwa nangwa n'ezigura akagaari. Kwonka naataho motoka, nyine omwojo muto ahu nkukira kwija nawe. Buri izooba akanshaba motoka. Maama tukooye okutambuza ebigere. Maama gura motoka. Tukirabe aha motoka nk'ezo. Maama njagara family car. Maama njagara motoka, family car. Abarara abaana bagenda bareetamu motoka kusomero. Ife tutambuza bigere. Naigwe maama tosaba? Nikyo naabandize kuta aha rupapura ku naahikire aha. Ibiri ikumi, ibiri abiri n'eshatu. Umm nahunama ngu erugungu nkomuntu ogu okumanya ngu toine sente nomushaija ngu gwe nawe nkanindeeba nawe omurimo ogu yaaba ariho oru omushaija wangye nakorera Sudan, Sudan ekazamu entaro emirimo yacankarana akaba ataine sente Kandi na just nakitayo butayo nahunama okwezi kwa ikumi yanterera yangira ati hariya egi nte. Ati, Niinyenda naahika okwo niinyenda kukugurira motoka kugira nti oku naazaana nkunama. Oku ikumi na kumwe agaruka anteerera ati, Naahika okwo, ati oba mpika y'ebiro abiri na bishatu, ati oba mpika y'abiri na bitaano, ati oba mpika y'abiri na bibiri, ati ekiro eki nkuraaraho omu kasheeshe nituza kuronda motoka omu kibanda. Bwe kyabaire. Akaija ebiro abiri na bibiri, abiri na bishatu, twaza omu kibanda, twagura motoka, twagishashura. Yangira ati, Egi motoka noogireeba? Ati, Nibagyeta Narongo. Nti, Narongo nikimanyisa ki? Nti, Ahabw'okugira ngu nyine abarongo? Ati, Ati kugira ngu oine abarongo ati kwonka nyowe nyine ahabw'enki naagyenda naaronda. Ati egyo emotoka n'eyaawe? Nti n'eyangye shi ntaine kaadi yaayo? Ati kaadi nooza kugitunga. Ati neeza kuza omu maziina gaawe. Ati iwe hunamu. Twahunama twaza omu kyaro. Ku yaahikire owaitu, yaagambira muzeeyi wangye yaagambira maama we agira ati, Ah ngu bambe ngu mukuruga kugura motoka? Agira ati nyowe ti yangye. Ati ni motoka ya hariya egyo.

Naanye yaagira ati, Ata egi motoka toije ogitware oku orikuba nooshabira ati bagishabire. Nti kare ninsiima Ruhanga na baamaraika ntaine bugarikyo. Ninsiima Ruhanga na baamaraika ntaine bugarikiro. Ninsiima omuheereza ahabw'okubeeza orutaro, ezi entaro zangye ninzirwanire naiwe. Ati, Tutandikiire na Kaaburengwa, Tokandiga Muga, buri ku nkukuteerera nakugira nti eki kyayanga, otishaba. Nkigira nti nshabira, oti naaza kukushabira. Na n'eki kyonka ku yaizire nakugira nti aha kya kiti nkigarukayo, oti nooza kwija. Nti oti ninza kukushabira. Mbwenu Ruhanga na bamaraika nimbashaba. Bagumizemu bati, Ninza kuguma ninshaba, ninza kuguma nimpeereza buri kimwe. Bakama b'ensi n'eiguru, nimbeebaza ntaine bugarukiro. Baamaraika bakozire ekintu ky'amaani aha magara gangye, aha baana bangye, aha bushwere bwangye, eki mbe ntakareebire omwaka ogu. Ogwo mwaka n'ogw'eby'amagero, ogwo mwaka n'ogw'eby'amagero aha magara gangye. Omuheereza esente ezi yaaruga kugamba, azingambiire ngye ekiro. Angizira ati. Hati akaduuka kaawe ka katarimu sente? Ati, Tikarimu sente, ati koona nikashusha kubi, hati shi nyowe nyiheyo sente? Ati, Ninza kukuronderayo obusente ente zoona ezi ndaakutungireyo, ati oba miliyooni ibiri, ati oba zingahi, ati ezi ndaatunga, ati ninza kuzikuheereza ntakagarikireyo. Ekyo nakyo nikibaasa abamarayika. Nsiima omuheereza, nsiima omuheereza. Ogwo omuheereza ati, Abaganda bakiita okwihaho omubiri. atuhiiriddeho omubiri taine muntu gwasosora oba one omuganda oba one omutooro oba one omunyoro oba one omunyankore oba one omunyarwanda fena atutwarira wamu nga abaana be era bwoja n'omukaabira mu maaso nomugamba reero kino kigaanye reero emere egaanye akugamba ngenda kukusabira ate bwakusabira reero okifuna.